Toyota kompaniýasy haçan döredi? We beýle çalt derejede nädip dünýä ýüzüne ýaýrap bildi? Bularyň soňky ýigrimi ýylda satan ulaglaryna näme boldy? Bu soraglara bir-birden jogap bereliň. Toyota kompaniýasy, özüňizem bilýänsiňiz, tutuş Türkmenistanyň içinde we dünýä ýüzüniň hemme ýerinde özüniň awtoulaglary bilen tanalýar. Bu kompaniýaň başy bir müň sekiz ýüz altmyş ýedinji ýylda doglan Sakiçi Toyotanyň dünýä inmeginden başlanýar. Sakiçi özüni bilip başlanyndan ejesiniň kösenip elde haly dokaýanyny görýär. Ol ejesine gynanyp bir zatlar etmek isleýärdi we şol arzuw bilen ýaşap, ony amala aşyrýar. Ol bir müň sekiz ýüz togsan altynjy ýylda ilkinji Toyota diýip atlandyrylýan haly dokaýan maşynkany döredip, ony patentlap, olar ýaly tikin maşynlary kän ýasap, satyp başlaýar. Onuň işler ugruna bolansoň, onuň ogly Kiçiro Toýota bu biznesi ulaltmak isleýär. Ol bir müň dokuz ýüz ýigrimi dokuzynjy ýylda Amerika bilen Ýewropa ýurtlaryna aýlanmana gidende, ol ýerlerde awtoulaglaryň nähili gereklidigini görüp, özi-de ýurduna gelip, bu işe girişmekligi karar berýär. Kichiro Toyota şeýdip, bu dokmaçylyk bilen işleýän firmany awtoulag öndürýän kompaniýa görýär. Olaryň ilkinji öndüren awtoulagy Model A1 atly ulag bolupdy. Indi şeýleräk bir sorag çykýar. Bu maşgalaň familiýasy Toyota? Ýöne näme üçin kompaniýaň ady Toyota? Bu soraga şeýleräk jogap bereliň. Ýaponiýadaky ýazuw görnüşlerinden-ä habaryňyz bardyr. Olarda hiragana, katakana, kanji we ýene-de şuňa meňzeş birnäçe harp ýazuwlary bar. Olarda ýazylanda Toyota diýip ýazmaklyk, sekiz harp diýip alaly, Ýany şeýle ýazylýan eken, sekiz taýajyk. Bu sekizlik hem Ýaponiýada şowlulyk san hasaplanyp, şonuň üçin edilipdir. Hemem seredip görseňiz Toyota nyşanynda Toyota sözüniň hemme harpyny görmek bolýar. Indi Toyota kompaniýasynyň öndürýän ulaglarynyň görnüşlerini sanasak, olary. Toyota Camry, Avalon, Corolla, Sienna, Highlander, Corolla Hatchback, Mirai, GR Supra, Prius, Prius Prime, Venza, 4Runner, Tundra, Tacoma, Sequoia, CHR, RAV4, RAV4 Prime, ýeni döwür şahamçasy hökmünde Lexus, soňra Subaru kompaniýasynyň on alty bütin ondan ýedi göterimine gelýär. Isuzu kompaniýasynyň alty göterimini eýeleýär, iki müň on altynjy ýyla çenli bolsa Tesla-da on göterimi eýeleýärdi. Bu awtoulaglaryň arasynda Toyota Corolla hemme wagtyň iň gowy satyn alnan awtoulagy diýip hasaplanýar. Ol bir müň doküz ýüz altmyş altynjy ýyldan bäri öndürilişikde dowam edip gelýär. Toyota kompaniýasynyň özleriniň öndürýän awtoulaglarynda görmek isleýän zatlary durnuklylyk, rahatlyk we bahalarynyň elýeter bolmaklygydyr. Toyota kompaniýasynyň soňky ýigrimi ýylyň içinde satan awtoulaglarynyň segsen göterimi şu mant ulanyşykda bar. Bu kompaniýa ýylda on million awtoulag öndürip, özüniň girdeýjisi boýunça dünýä ýüzünde altynjy ýerde dur. Hemem kompaniýany intägem Toyota maşgalasy tarapyndan eýelenip dolandyrylyp gelinýär. Olaryň şumatki prezidenti ýagny baştutany Akio Toyota. Ol Kichiro Toyotanyň agtygy. Aralarda Toyota kompaniýasy şolar görnüşde ýürek gysanç awtoulaglary öndürmekliu dowam etdirdi. Şol wagtlar Akio Toyota bu kompaniýaň başyna geçeninden mundan artyk ýürek gysanç ulaglary öndürmekliu bes etmekligi tabşyryp işe girişýär. Toyota kompaniýasynyň ýakyn günlerde öndürmekligine garaşýan awtoulaglaryny sanasak, olara, Corolla Cross, iki müň ýigrimi iki Tundra, GR segsen alty, iki müň ýigrimi iki Tacoma, iki müň ýigrimi iki Forerunner we elektrik bilen işleýän Mirai awtoulaglarynyň täze görnüşleri indi ýakyn günlerde öndürilmelidir. Soňra ýene birnäçe awtoulaglary sanasak, olar-da geljekki ýyllarda öndürilmekligi düşünilýän awtoulaglar. Bu görýän awtoulagyňyz, nesip bolsa, geljekki ähli elektrik bilen işleýän awtoulaglaryň birinjisi bolar. Soňra ýene üýtgeşik öndüriljek awtoulaglaryň biri LQ atly awtoulogal, ol awtoulag hem seni fiziçeski barmaly ýeriňe eltmeli, hem-de emosionalnyý, ýagny içki duýgularyň bilen sürüjä bagly edilmeli. Soňra Ultrakompakt BEV awtoulagy iki adamlyk örän kiçijek görnüşinde dizaýn edilip, Ol awtoulag elektrik bilen işleýär. Ol bir gezek zarýad berlende, ýüz kilometr aralygy geçip bilýär. Şonuň üçin ol gündelik gerek zatlaryňyzy almana gideňizde ýa-da şoňa meňzeş ýerlere gitmeli bolaňyzda münmeklik üçin öndürilmeklige niýetlenilýär. E-Palette, minibus diýip alalyň, ýagny elektrikde hem-de özbaşdak işleýän kiçiräk bir gazel. Örän gowy pikirlenipdirler, ykjamdan, rahat görünýär. Indi geleliň üçdigirli motor ýalyjak kiçijek awtoulaglaryň birine. Ol iRoad atly awtoulag bolup, bu ýollarda ulaglaryň känliginden ýaňa dyknyşyklaryň bolmaklygyny azaltmaklyk üçin döredilmelidir, ýagny kiçijekden ykjamja görünýär.